Salam, men Döwlet Babaýew. Bu günki esasy temamyz logo. Dogrusy, logo näme? Biz her gün onlarça, belki ýüzlerçe logolara duş gelýäris. Olara üns bermezlik mümkin däl. Olar köçede, öýde, magazynda, sumkamyzda, hatda jübimizde-de bar. Köpüsi bizi gyzyklandyrmasa-da, käbirleri biz üçin uly many aňladýar. Diýmek, bu temada azajyk tehniki maglumat artykmaçlyk etmez diýip pikir edýän. Şol maksat bilen, häzir siz ilkinji gezek türkmen dilinde taýýarlanan logo baradaky prezentasiýa tomaşa edýäňiz. Gysgaça aýdanyňda, logo kompaniýanyň ýüzi bolup durýar. Logolaryň giňden ulanylýan bäş görnüşi bar. Birinji görnüş, wordmark. Buňa logotip hem diýilýär. Wordmark, diňe sözden düzülýär. Bu logonyň iň sada we iň tanalýan görnüşi. Coca-Cola, Google, Disney, ynha bular şu görnüşe degişli. Wordmark diňe söz hem bolsa, onuň özboluşlylygy bolmaly. Şeýlelik bilen ýatda galjylyk elde edilip bolýar. Ikinjä geçmezden öň kiçijik bir bellik. Köp kişi logotip diýip hemme logo görnüşlerini aýdýar. Aslynda bu logotip logonyň diňe bir görnüşi. Ol wordmarkyň sinonimi. Ikinji görnüş, lettermark, monogram hem diýilýär. Lettermark sözden däl-de harplardan düzülýär. Ol bir harp hem birnäçe harp bolup bilýär. Lettermark kärhana adynyň baş harpy ýa-da baş harplary bolýar. Gucci, Chanel ýaly kompaniýalaryň logolary monogram hasaplanylýar. Monogramy atly sportsmenler hem kän ulanýar. Mysal üçin, dünýäniň iň gowy tennisçisi Rojer Federeriň logosy. Onuň dizaýneri Federeriň öz aýaly. Üçünji görnüş, logomark. Muňa simwolum diýilýär. Logomarkda söz ýok. Ol diňe simwoldan ybarat bolýar. Bu simwol Nike ýa-da Pepsi-niň logosy ýaly abstrakt bolup bilýär. Ýa-da Apple-iň logosy ýaly konkret şekil hem bolup bilýär. Diňe simwoly esasan özüni dünýä tanadan kompaniýalar ulanýar. Sebäbi sizi hemme kişi ýüzüňizden tanaýan bolsa, adyňyzy aýtmak nämä gerek? Dördünji görnüş, emblema. Emblema, bu türkmen şaýysa gerb bolýar. Ol bir şekiliň içine wörmak, monogram we simwolyň bile ýerleşdirilen ýagdaýy. Emblemalar tradisionnyý duýgyny berýär. Şol sebäpden olary uzyn taryhly gurluşlar köp ulanýar. Ulag kärhanalary, sport klublary, sport ýaryşlary. Bäşinji görnüş, Kombinasiýaly logo. Wordmark-yň, Lettermark-yň, Logomark-yň sazlaşykly birleşdirilip ulanylýan görnüşi bolýar. Bize günde iň kän duş gelýän kombinasiýa logolar wordmark we simwoldan düzülen. Meselem, Puma, Toyota ýa-da Doritos ýaly logolar. Käbir kombinasiýa logolaryň ikonkasy we wordmarky aýry-aýry hem ulanylýar. Olar bilelikde duranda, muňa lokap diýilýär. Hawa, logonyň bäş görnüşi hem şular. Elbetde bular iň giňden ulanylýan görnüşler hökmünde aldyk. Ýogsa haýsyna degişlidigini bilmek kyn, has çyrşyrymly logolar öňümizden çykyp biler. Sebäbi grafiki dizaýn bir galypda saklamak boljak zat däl. Diýmek bilen biz çykyşymyzy howlukman jemleýäris. Bu günki gepleşigimiziň düzümi logo baradaky başlangyç maglumatlardan ybarat boldy. Annik sanymyzy bolsa gowy we erbet logolar barada taýýarlarys. Aýdyşlary ýaly, Stay with us!